Ech wollt de Moien an der Ried vum David a vum Serge ass d'Thema Aarbecht jo och oft erëmkomm. Wéi ee Wäert gi mer der Aarbecht? Wéi ee Sënn kënnen d'Leit an hirer Aarbecht och fannen? An ech menge wou ganz kloer ass, dat ass, datt mer dogéint virginn, datt Aarbecht als reng Wuer gesi gëtt an datt mer eis Kanner ausgebilt ginn, zu fir d'Besoin vum Marché ze erfëllen an dass en d'Leit op der Aarbecht och do ënnert deem Stress an ënnert deem Drock stinn, just fir där Produktivitéit gerecht ze ginn, déi do gefuerdert gëtt. Mä ech mengen, et geet net duer, dogéint ze kämpfen. Ech menge, mir mussen. och aner eis Visioun vun der Aarbecht och no vir bréngen. D'Zil muss sinn, datt mär an allen Aarbechtskontexter, déi mär kennen, eis Zäit, eis Talenter, eis Iddien an eis Motivatioun selbstbestëmmt abréngen. Matbestëmmen an entscheeden an der Aarbecht de Sënn an déi Valeur ginn, déi se verdéngt. An deem Sënn engagéieren sech jo och vill vun eis innerhalb vu Betriber an Administratiounen an och Initiative vun ënne fir selbstverwalt Betriber an Initiativen opzebauen, si wichteg. Dëst Joer ass d'Joer vun de Kooperativen, et gi jo ëmmer déi europäesch Joren, heiansdo kann een déi dann benotze fir als Occasioun fir esou e Modell, en interessante Modell wéi d'Kooperativen, mol rëm méi no vir ze bréngen an, An ech mengen, an eis selwer, déi och esou dat als Occasioun huelen, fir doriwwer nozedenken, a wéi enge Forme kann een a wëll een, wëll ee schaffen. Ech mengen, den Aarbecht ass vill mat Angscht a mat Drock verbonnen. Angscht, keng Aarbecht ze hunn. Dat ass jo ee vun de grousse Moyene fir d'Leit dozou ze kréien, Aarbechten unzehuelen, déi se soss net giffen unhuelen, oder esou op der Aarbecht ze agéieren, wéi se soss vläicht net giffen agéieren. An ech menge mir hunn eng Fuerderung, an déi däerfe mer wierklech net vergiessen, och wa se, wéi den David gesot huet, utopesch kléngt am Sënn vun deem Discours, dee soss an der Ëffentlechkeeft an an der politescher Debatt de ganz Zäite leeft, ass deen vun der Aarbechtszäitverkierzung. Déi Fuerderung, déi ass nach aktuell an déi bleift aktuell. An ech mengen och nach ëmmer, och wann ech selwer nach net ganz do op de Fong konnt goen, dat ass d'Idee vum bedéngungslose Grondakommes, ass och, kann een Outil sinn, fir déi Angscht ewechzehuelen, déi Angscht, fir net genuch ze hu fir säi Liewensënnerhalt. Et muss een natierlech kucken, wéi a wéi genee een dat mécht. Ech hat mech ugemellt zum Thema Aarbecht eppes ze soen. Ech wëll awer nach kuerz eppes och zum Thema Atomenergie soen. De Jos Thill huet et jo och ugeschwat mat der Sotelsleitung, wou een einfach d'Hypokrisie vun alle Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, gesäit. Ech hu se selwer zu Déifferdeng missten erliewen, wat mech wierklech nach iwwerrascht huet. Vläicht sinn ech nach e bëssen ze nei do an ze naiv, mee Ech hat eng Motioun erabruet, fir datt den Déifferdenger Gemengerot sech géint d'Hotelsleitung engagéiert an d'Suessemer doranner ënnerstëtzt, hir Oppositioun do oprecht ze erhalen. A keng vun de Parteien, déi an der Chamber vertruede sinn, hunn déi Motioun gestëmmt. Mat fadescheinegen Argumenter vu wegen eng Stroumleitung ass just eng Autobunn, ob do elo dat eent driwwer fiert oder dat anert, ob do gringe Stroum driwwer fiert oder Atomstroum, total gemaach wéi wann déi Leitung net ganz kloer dofir géif gebaut ginn, fir datt Arcelor-Mittal déi Jore wou se nach hir Wierker hei bedreiwen, méi Profit maachen a gemaach wéi wann déi Leitung eppes giff drunner änneren, ob Arcelor-Mittal méi laang hei bleift oder net. Zu Florange a Spuenien gëtt et Atomstroum scho laang, kënne se dee scho laang bezéien, an trotzdeem ännert et näischt drun, datt se d'Wierker zoumaachen. Et gëtt zu Lëtzebuerg e Konsens géint Atomkraaft, et gëtt e Konsens géint Cattenom, do si esou vill Gemengen, déi jo do Resolutiounen ugeholl hunn, et gëtt och e Konsens fir erneierbar Energien. Déi eenzeg konsequent politesch. D'Konsequenz, déi doraus muss kommen, ass, Atomstroum, den Import vun Atomstroum ze verbueden. An déi Méiglechkeet hu mer. Zu, an Éisträich ginn et kompetent juristesch Avisen, dass et vereinbar ass mat EU-Recht, mam Euratom-Vertrag, mam Elektrizitéits-, mat der Elektrizitéitsbannemarktrichtlinn, datt mär dat verbidden, wëll mär selwer keen Atomstroum produzéieren, da musse mer keen importéieren. A wann dann déi Leit, déi déi Gring, d'LSAP, csv, se si jo all bei där Initiativ do dobäi, da sollen se och dat do stëmmen an der Chamber an innerhalb vun de Gemengen Initiativen ergräifen. A wann si et net maachen, da schloen ech vir, datt se mär et maachen an deene Gemengeréit, wou mer sinn, Propose maachen, dass en d'Gemengeréit do eng Resolutioun unhuelen. Merci.